Akasima no mako mako enum na no nsia bɔ ɔman yi de hyia ma mo nyinaa dwo ma mako aba ɛde ba bright adua kronkron a akyiri pɔ baako ɛso nsɛm ahodoɔ a ɛredwa gum anwummerɛ yɛ aboaboa ano asi ho nkonnwa a wɔbɛte kaseɛ bɔ yɛ de so mo ɛnɛ deɛ nsɛm no deɛ dɔɔso yie paa dadi 101.1 fm ɛwɔ nkraponi mantam mu wɔn afa kaseɛ no bi a wɔn ɛkyɛ wɔ wɔn mpɛsoa so Wɔkɔ Atɔeɛ Atifi do mantam so a, Lord 107.1 FM bɛbutu wɔnom a ɛnɛ anwummere kaseɛbɔ wobɛte deɛ no, wɔn nso afa a wɔn ɛrekyɛ wɔ wɔn mpɛsoa so. Information centres ne deɛ buburu gyaa wɔn nyinaa fa kaseɛ no bi a ɛnɛ yi yɛde resom wo na nsɛm bi a ɛbɛdi kaseɛ no mu akoteɛ abɛte no, wobɛte sɛ nnɛ yi yɛ case no akɔ akɔdu 8,548 a, ɛnneɛ recovery cases no nso gyina 3,000. One hundred and thirty two na ɛsɛ no yɛ Nyankopɔn o, ogu so di yɛn ho afofie kakrakra. Saa pɛpɛɛpɛ na wɔyɛ saa asɛm koro no ara emu no, ɔte kɔkɔɔ so Asantehene, Otumfoɔ a ɔsɛe tutu nso aba abɔnten abɛto Ghanafoɔ nyinaa anim sɛ adaworo mma yadeɛ a na ɛwɔ hɔ nti atuteɛ no hyɛ a mpanyinfoɔ de agu apono so no yɛnni so. Ɛnkane Mampanin Kufuor de ato dwa a ɛwɔ kyɛm sɛ voters register no deɛ, kea ne kɛm wɔ man Ghana yɛhia voters register foforɔ a Yɛde bɛto aba 2020. Ɛnnɛ ɛda yi, soafoɔ hwɛ sikasɛm so kɔpie mu wɔ mmarahyɛ badwafie na ɛm dɔm kumaa no bisa nsɛm bi na no yɛ ɔde ma wɔn no, wɔn dwa like kɛkɛ. Wɔ mmarahyɛ badwafie hɔ ɛnnɛ yi, wɔn yi mu soafoɔ a wɔhwɛ afisɛm so wɔkɔeɛ ɛkɔ kasaeɛ fa nhyɛn ne adeɛ a wɔn de agu yɛ bɔda so. Saa nso na wɔn yi mu soafoɔ a wɔhwɛ adwadie ho nsɛm kɔɔ Menda Sugar Factory no sɛdeɛ ne mpɔmpɔnsoɔ akɔ akɔdo no Alan Cash wɔde ho nsɛm ato dwa. Meno ka sɛ yɛbɛtu fã ne akɔpie mu wɔ mfimfini mantam no mu ɛsiane sɛ akwanhyia deɛ hɔ mpa hɔ da, ebi asi na nnipa a apira ne po wɔn nso bɛtɔ nananom wɔn seɛ do no. Eric Owusu Aposa de mu amanneɛbɔ ama ne yɛn. Dɔkta Bernard Okoboy de ato dwa wɔ kyɛmɛ sɛ World Hypertension Day yɛbɛdi no wɔ ɔman mu deɛ nanso no wɔka de ato wɔ awoɔ kyɛmɛ sɛ sɛ ɛkɔba sɛ wonya hypertension nnuro a yɛde ma wo no di so a wodi so a ho bɛtɔ wo. Mmarahyɛpanyin bi aba abɔnten de abasobɔ akɔ de ama Ghana manpanyin Nana Addo Dankwa Akufo Addo, na yɛbisa sɛ so anyɛ biara no ɛdɛn na wayɛ? Nsɛm wei ne afoforɔ bi a ɛka ho na yɛaboaboa ano dɔnhwere baako yɛ de reso mo sɛ wobɛte kaseɛ wɔ Bright Aduokronkron akyiri pɔ baako so Daddy 101.1 FM so Lord 107.1 FM kaseɛ no nnwumakuo bi adaworoma na yɛrekenkan de ama wo.

Nkwadaa a wɔanya mfinhyia baako de kɔ abaatan apemfoɔ yɛn bobɔ bi ɛbɛboa yɛn gasɛm yɛ cement gyina ne nan so nsuo ne tutɔ nti mesrɛ wo a wotwa blocks a na wabɔ mmɔden ama nsa aka gasɛm cement no efisɛ no ɛne ne ghanafoɔ nyinaa gye atom a wɔn adi si wɔn ɛdan apem ɛko wɔn anim star life assurance nso sɛ bɔ mmɔden na brɛ ɔbɛyɛ life insurance package de ama wo dehia de ma toyɛnkyɛn berɛ mu no sedeɛ atumi abɔ wafono mu Ɔpanin ayɛ nso sɛ ɛdan no bɛbɔ so nsutɔbere mu abɔ mmɔden bɛpiem wɔ n'akakye ɛba no nkyɛnsere apapapa ne modern blocks apapapa de a akwadum kwan so apua mantam mu bɛnya ne dodoɔ joy medicated soap ne ne ointment abɛdwa mu wonya joy medicated soap dware nya dwa ointment de pere so a wedeɛ no bɛtɔ so yie paa honam kaaka si bɛtoɔ baa ɔde poa si bɛtoɔ gyina dwa ointment so Joy Industries wɔn na wɔyɛ kɔfabae a wɔde abɛdwa mu. Saa nso na Daddy Hand Sanitizer no ɛbɛbɔ ho ba yie paa de afi COVID-19 ho. Thanks to you computer clinic sɛ woti na paa wɔ typhoid fever, insomnia, ɔbaa wokɔ age fikyiri a wote yaw a bɔ mmɔden na bɛpiem wɔ kua no su asaman kɛse kwan no so. Dr. Ekpa Bin wɔbɛboa atu ase ama Gamel Music Center, School of Professional Music, Nyame Adom a Kwasiada yɛkɔ asɔre Ɛno nti kɔpue mu wɔ hɔ, instrument no, kɔgye na kɛseɛ mu ɛwɔ nom, ne boɔ no da fam yie paa. Mighty Life Plus nso ɛtɛ akyire. Mighty Life Plus sɛ mefa nto w'anim sɛ, w'adwenkyerɛ a wode bɛfa 0543 9735 36 so, 0543 9735 36 sɛ ɛyɛ text message anaasɛ WhatsApp a wode bɛba no, wɔno ɛna wɔso asene afa wo ka nyinaa. Kɔ Facebook na sɛkye Bright 99.1 FM wɔ hɔnom. Hwɛ yɛ live na gya comment fafa hɔnom. Akosuyi Asabia Krɔpa ne me din me ne. Akwam de hyɛ kronkron Kwabena Nyarko aborɔnoma yɛngye berɛ na nsɛm no kyerɛ mu no yɛmfa nsom o. Wobɛte oo wobɛte. Wobɛte kekraw ɛwɔ Bright 99.1. Bright FM. Daddy FM.
Wobɛte o, wobɛte. Wobɛte kekraw ɛwɔ Bright 99.1. Bright FM. Daddy FM.
ɛmso yɛhyɛ nsɛm no ase ɛde ɛma wɔ ɛnɛ yi covid-19 aba abɛsoa yɛ kɔm ɛdɛ yɛ kɔm a yɛ kɔm ɛbu Ewiase afa no nyinaa, baabi a wobɛkɔ biara, coronavirus agye ntraha wɔ hɔnom. Ɔman Ghana nso, COVID-19 no yɛ adeɛ ɛkɔ n'anim yie paa wɔ ɔman mu nti no, daa ne daa no wonam ana a wobɔ ho ban na nhyɛe ne adeɛ a mpanimfoɔ de aba no wodi so pɛpɛɛpɛ no na ɛbɛboa ama watumi abɔ ho ban de afi COVID-19 ho. Ɛnɛ wokɔ Ghana Health Service wɔn website so a, wɔn update wɔn kamakamakama, Nyame yɛ adom korɔkyena. Nsɛntwerɛfoɔ nhyiamudeɛ bɛkɔ so ɛda yɛ a wɔda na ɛsɛ deɛ wɔn abiri fi Ghanafoɔ nyinaa ama mate deɛ ɛkɔ ɛnɛ nni aba abɛto dwa ne sɛ yɛ case no akɔ soro ɛnɛ wobɔ ɔman mu adada na ɛwɔ hɔ ne foforɔ aba abɛka ho no ɔman no nnipa 8548 8000 548 na wɔanya covid nineteen efiti da a covid nineteen hyɛ aseɛ wɔ ɔman mu ɛyɛ march bosom no ebesi nnɛ no nnipa eight thousand five hundred and forty eight na anya covid nineteen cases no bi ɛwɔ ɔman ghana mu na emu three thousand one hundred and thirty two

North East two, Savannah one, Bono one, Ahafo zero. Nti na ɛsɛ ne Ahafo deɛ efiti March besi nnɛ obi ani hɔ a wanya COVID-19 bi wɔ Ahafo mantam a ɛno wɔ ɔman Ghana mu a ɛno nso yɛ anigyesɛm kɛseɛ paa. Na wohwɛ yɛ case dodoɔ yi na wohwɛ nipa dodoɔ a wɔn arekɔva nso a ɛyɛ anigyesɛm kɛseɛ de ma yɛn. Nnipa a wɔn atoa nananom wɔn nseɛ do nso yɛ awerɛhosɛm. Yɛakɔ nkɔma wɔn abusuafoɔ. Mm.
Yɛtoa so a na yɛnyina coronavirus a rekɔ deɛ wei ho ɛsiane sɛ ɔsosɔm bɛyɛ ho ɛntɔ yɛn yɛn so yɛbɛkɔ so a abɔ ne din saa sɛ ɛbɛyɛ ne ho bɛyera no na mpo sɛ ɔbɛdwane akɔkɔtɔ po mu a wɔatumi atu saa anammɔn no na me no ka sɛ ɔpem so ɔte kɔkɔɔ so Asantehene ɔsɛe tutu nso aba abɔnten de afotuo akɔ ɛde ama Ghanafoɔ nyinaa sɛ adaworo mma ɛtotoeɛ ne nhyehyɛ mpanyinfoɔ de agu apono so saa bere yɛ coronavirus rekɔ deɛ wei aba no Yɛhwɛ nea etumi ani so sɛnea ɛbɛboa ama ne trɛ no nso ebetumi akɔ fam de ama yɛn aboa ama ɔman Ghana nso anammuotu a mpanyimfo etu no atumi akɔ awieyɛ pa. Asantehene de nsɛm wei nyinaa ato dwa wɔ bere a Asanteman Council a ɛwɔ USA ne Canada no wɔkeka wɔn nsa ase kakra na ɔman Ghana sika no mpem aduonum, fifty thousand Ghana cedis, wɔtumi de kɔdɔm Asantehene sɛnea ɛbɛboa ama ɔno nso ɔko a ɔko sɛ mpo Asanteman ntam wɔbetumi ako de atia Coronavirus no atumi adi mu yie pa atumi de ama wɔn. Na ɔpanyin a ɔhwɛ Asantehene dwumadie nyinaa so, Kwasi Broni bɛka ne sɛ Chief of Staff yɛ Owura Kofi Badu. Na ne nsɛm no ɔbɔ abɔnten na bɛto dwa kyerɛ mu sɛ ɛfiri ɛberɛ a Coronavirus a rekɔ deɛ wowei baeɛ no, Asantehene ɔntenaa ne to so koraa. Ɛyɛ adeɛ a ɔgu so retu anammɔn. Ɛnam saa yɛ so nti no, ɛnnɛ yi a me ne wo kasa yi koraa mpo no, wabue radio station a ɔde kasa de kyerɛ amanfoɔ wɔ mpɔtam hɔnom sɛdeɛ ɛbɛboa ama obi biara bɛyɛ ne ho bɛhwɛ ne ho yie wɔ Coronavirus a rekɔ deɛ wowei ho na aboa ama ɔko nso a mpanyinfoɔ reko no atumi atu pɔkyɛ mu a ɛnam yare wei ho nti mmɔfra pii na bɛtena fie no asante yɛn ahu sɛ ampa mmɔfra no adesua nso ɛnhyɛ da ɛnkɔ yie sɛ ne nti wɔabɔ mmɔden atɔ nhoma bebree no a a mmerɛ kasa deɛ ɛkɔpie mu asante yɛn mantam a ɔkyekyɛ de ma adesuafo sɛnea ɛbɛyɛ ɔmo nso ɔmo te fie no ɔmo bɛtumi asua na aboa ama ɛnɛ coronavirus ɔde kɔ deɛ ɛwɔ aba no ɛntumi anyɛ asusuasoɔ bɔne ɛwɔ man Ghana so ɔpanyin Kofi Badu a ɔno ɛyɛ chief of staff ɛde ma asante hene ɔde nsɛm wei ato dwa Adwuma a yɛnnyɛɛ di, ɛfiri sɛ saa yareɛ yi bɛsii Ghana man so. Nneɛma pii wɔ hɔ a yɛde akyekyɛ nkurɔfo. Monim nso sɛ wɔayɛ radio station wɔ ha. Sɛ mobɛtie a, adeɛ baako a ɛda radio no ano ne sɛ, da biara ɛde nkaekaeɛ bɛma. Ɛbɛma amanfoɔ anya nkaeɛ sɛ daabi, yareɛ no ano nhye. Nti obiara mmɔ mmɔden na ɔnhwɛ ne ho so yie. Wɔne aban da biara no di nkitaho ɔkwan a yɛbɛfa so na yɛbɛsɔ ano. Ɛnde, sɛnea da biara wɔka no, Ahwɛyiye, ahwɛyiye ne ne setie. Na ɛnyɛ sɛ ebia nea adu no, afei obiara bɛyɛ nea ɔpɛ. Dabi, yare no wɔ ha, ɛwɔ hɔ, na yare no ano hye nti, sɛnea yɛbɛtie biara, ɛsɛ sɛ yɛkɔ so yɛ setie. Na nneɛma a aban de atoto kwan so sɛ ɛnsɛ yɛhwɛ, adɔktafo a wɔkyerɛkyerɛ no, obiara bedi so.
Ɔpanyin a ɛkɔtee ne nka no yɛ ɔpanyin a ɔno hwɛ dwumadie so de ma Asantehene Owura Kofi Badu, na ɛno akyire mpanyinfoɔ a wɔn ɛdɔm Asanteman Council of USA and Canada, Nana Kwabena Sei, ɔno na ɛdɔm ma no, wokɔpue mu wɔ mpɔtam hɔ so a, ɔno na ɛyɛ Gyasehene wɔ yɛ USA ne Podo Canada Asantefoɔ a ɛwɔ hɔ nom, ɔno nso gyina simpie so kyeɛkyeɛ mu, adeko nti a mpanyinfoɔ keka wɔn nsa ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ Asantehene nso ɔko a wɔko no, ɔbɛtumi abɛsɔ wɔn ase.
Egyina hɔ ma Asanteman Council of North America na Ewura Otumfoɔ. Ɛyɛ dwumadi a wɔredi ɛyɛ Coronavirus no. Yɛhu sɛ kaa yi nam na ɛkyɛ nnuane, ɛkyɛ nneɛma bebree, nti deɛ yɛhu no nyinaa ne wɔn a wɔwɔ nohoa nyinaa nso huiɛ no, Akron huiɛ no, na kyerɛ sɛ, Ayɛ yɛn ani so, ayɛ yɛn fɛ. Enti sɛ yɛn wura yɛ biribi saa a, na ɛsɛ sɛ yɛn nso so yɛrentumi ntena hɔ saa. Ɛsɛ sɛ yɛba na yɛbɛsɔ yɛn wura mu, yɛbɛboa no. Ne dwumadi a wɔredi yɛ yare a abɛsensɛn wiem a, yɛn nyinaa yɛsrɛ Nyankopɔn sɛ ɔnyi saa yare no mfiri hɔ.
Wei yɛ ɔpanyin a ɔno ɛda Asantema Council a ɛwɔ USA ne Pono Canada man no mu. Wokɔpie mu wɔ hɔ nso ɔno ara koro yi ara yɛ gyasehene a ɔno si ɔman Ghana na Asɛmpa Asanteman anan mu wɔ Kwasi Broni man so. Nana Kwabena sei ɛna ɔno nso de nsɛm ɛto dwa wɔ berɛ a wɔkeka wɔn sa ase na Asantehene nso wɔtumi ɛbɛyɛ n'adɔeɛ. Yɛntoa nsɛm no so na yɛnkɔpiem wɔ me mmarahyɛbadwafie COVID-19 ho nsɛm o. Ɛnnɛ yi, mmarahyɛbadwani a wɔgyinaam de ma adehyeɛ wɔ Bɔlega Central, Onuonyamfoɔ Isaac Adongo, wɔgyinaa simpie so bisaa nsɛm na nsɛm no ɛkɔma Onuonyamfoɔ Ambrose Dairy, ɔman mu soafoɔ ɔhwɛ afisɛm ne bammɔ ho nsɛm ɛna Isaac Adongo ɛrebisa nso wɔ paapa. Yɛn nyinaa nim sɛ Covid 19 yi baeɛ yi, Ɛnɛ kɔ yɛbɔ dasa ahodoɔ nnipa pii na ɛne wɔn fi wɔn man so a wɔn ɛba bɛpie mu ɛwɔ nkuro nkura ahodoɔ a ɛwɔ yɛbɔ dasa no so a kyɛ sɛ no no akɔ akɔyɛ haw kɛseɛ paa de kyi adeɛ sɛ wɔbɛte na immigration service foɔ de aba hɛ wɔn ama yɛ sika sɛ wɔn si yɛn wɔn nwura mu yɛagye sika no yɛakye wɔn nhyɛ bɛn na asoɛyɛ a wɔn ɛhwɛ fi sɛm ɛne bammɔ ho nsɛm so wɔn man mu wɔn ayɛ Ɛde atoto n'akwam wɔ yɛ borders no ne twitwi deɛ ɛwɔ Mantifi do mantam mu ɛna afei nso Krapo no woyi ɛno de si nkyɛn a anammɔn bɛn so na bɛn ɛtu ɛde afa ho ɛno nam so ma onuonyamfoɔ Ambrose Dairy ɛde ato dwa wɔ kyɛma sɛ meka sei no Ghana Immigration Service foɔ ɛna ɛyɛ wɔn adwuma nanso ɔbɛn yɛn gya adwuma na amfa amoa mo wɔde apolisifoɔ akɔ aka ho saa nso ɛna wɔde ɛyɛ amfoɔsefoɔ a ne nyinaa no wɔn afɔ wɔn task force kɛse a wɔn nyinaa di dwumadie kɛseɛ paa ɛwɔ yɛ borders ahodoɔ no na adeɛ baako a yɛhu ɔman ghana mu sɛ wɔkɔ yɛ borders no a ɛkame ayɛ sɛ nnipa bi nam kuntu ase ne nam baabi baabi ne adeɛ a wɔn wurawura mu a aborɔfo kasɛm yɛfrɛ no unapproved route a wɔn ɛde ba wɔ man mu nanso ne nyinaa no immigration service ne task force a wɔn ate no wɔn ɛdi wɔ twerɛntwa a nipa dɔm a wɔn akye wɔn no deɛ Wɔn nyinaa no, wɔn agu so a wɔde wɔn nsɛm ne adeɛ atutu no akɔm. Sɛ ɛba no COVID-19 paa, sɛdeɛ yɛmmɔ yɛn ho ban wɔ yɛn borders no so deɛ a, nhyɛ ne adeɛ agu no akɔm mu. Ambrose Derry. Government under the leadership of His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, President,

Mister Speaker, the Ghana Immigration Service has among other actions taken been first sensitizing border communities to cooperate to prevent illegal entry
Onuonyamfoɔ Ambrose Zerry ama nansoɔ nom wɔsan so de too dwa bio wɔ abere a na yɛbisa no sɛ nnipadɔm a yɛakye wɔn a wɔn fi ɔman mu a wɔn fi amanaman bi te sɛ Togo, Guinea, Burkina Faso ne adeɛ a Wɔn nyinaa ba wɔ ɔman mu COVID-19 bere mu a wɔamfa kwampa so a wɔbaeɛ a yɛakyi wɔn wɔ wɔn borders no so no anyɛ biara. Yɛammo wɔn kɔ wɔn kurom anaasɛ wɔn nsɛm no sɛn na ɛkɔ no wɔ so o. Wɔnom a yɛakyi wɔn wɔ border no akyi deɛ, yɛabɔ wɔn return a wɔkɔ wɔn wɔn nkyi. Na wɔnom a yɛakyi wɔn sɛ wɔawura mu deda no deɛ, yɛde wɔn rekɔ Nkran na wɔn nsɛm no, Asoɛeɛ Nhwɛ Amanɔne ho nsɛm ne aban wɔn ne wɔn adi. Onuonyamfoɔ Ambrose Derry.

That most of them are were not positive but even beyond that we are making sure that we do what we have to do within the context of ECOWAS uh, protocols.
ɛne a ɛte onuonyamfoɔ ambrose dairy ɛna wote yɛ a wɔde yɛn nsɛm wɔ yi ato dwa wɔ mmɛmmra hyɛ badwa fie wɔ aberɛ a onuonyamfoɔ isaac adongo ebisa ne nsɛm bi ɛde afa nhyehyɛe ne adeɛ a Wɔn adi agu n'akwan mu wɔ yɛ borders ahodoɔ no ho. Yɛtoa so ɛ na putupuru amanneɛbɔ a bɛtɔ yɛn pono so kyerɛm sɛ Kofi Adoma Anwanwani ɛ ɔyɛ obi a ɔno nso kan kaseɛbɔ kan no na ɔwɔ Adom FM Multimedia nnɛ yi deɛ wakɔpie mu wɔ Angel FM a ɔgu so a ɛdi ne koe wɔ hɔnom na me no ɛkasa yi no ntia ne saa ka no kyerɛm sɛ Criminal Investigations Department CID a wɔhyɛ police adwumakuo no akakye no ɔma to nsa de afrɛ no sɛ mpo no ɔmmra na ommeyi nsɛm bi ano, na ne nsɛm a ɔkɔkaeɛ a me ne wo ɛka sɛ ɛnnɛ yi mpanimfoɔ retwa ne pɛ akyi no nyinaa no ne sɛ, kyerɛ sɛ ɔno ankasa bɔɔ ne tirim sɛ mpo no nsɛm bi a Ghana manpanyin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ɛnna no Kwasiada, ɔbɛka no, kyerɛ sɛ ɔbɔɔ ne tirim kaeɛ ma ɛsan nso baa mu pɛpɛɛpɛ a na atom sɛ ampa ɛyɛ obiara nwonwa. Ɛno na me ne wo ɛka sɛ CID mpanimfoɔ ato nsa de afrɛ no sɛ Adaworo mma ɔmmra.

Yɛtu fa ne yɛkɔpie mu wɔ man Ghana mmarahyɛ badwafie ɛsiane sɛ nnɛ yɛ a me no ɛkasɛi soafoɔ ɔhwɛ sikasɛm so ɛkɔpie mu hɔnom ɛma ɔno nso ɔkɔyiyi sika ɛbɛboa ama nnɛ yi ɔman Ghana coronavirus ɛkɔdiawuo yi a yɛgu so ɛko de tia no nneɛma bɛtumi akɔ so yie paa ɛtumi ɛde ama yɛn na ɛberɛ a ɛyɛ sikasɛm soafoɔ ɛberɛ a sikasɛm soafoɔ abɛdi akyire ɛkɔpie mu sikasɛm soafoɔ kɔpie mu ɛwɔ ɔman ghana mmarahyɛbadwafie no ɛna ɔyɛ sikasɛm soafoɔ abɛdi akyire na kan ɔwɔ ɔmanpanyin eh, john dɔmani mahama apɛn ɛso na ɔno nso di ne dwumadie kesa ato fɔsen ɛba abɔnten ɛbɛbisa ne sɛ so anyɛ biara no ɛdɛn pɔtee ɛna mpanyinfoɔ ɛyɛ ahwɛde aboa sɛ ɛbɛyɛ a covid nineteen ne fan deɛ a me no ɛkasɛɛ no mpanyinfoɔ ɛrehwɛ anim sɛ ɛbɛtumi aba abɔnten mpo no wɔn de asɔ ɔmanfoɔ ase sɛ ne bɛyɛ a yɛlɛ ko deɛ wɔbɛko atia no ɛkwan mpanyinfoɔ afa so atumi de ako atia na yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɔkɔɔyɛ no nsɛm pii na ɔbɔ abɔnten de bɛto dwa a sikasɛm soafo no nyafo kɛrofo rata so ɛnya abirɛtumi yi ano Na ɛnnɛ da yi ɛnam mmarahyɛbadwafoɔ mo tena ase a na ɔmo bɔ boo saa nsɛm no ho na ɛno na waba abɔnten abɛto dwa akyerɛ me sɛ nokorɛ nie sikasɛm soafo no nyɛfoɔ Case Atoforsen ɛberɛ a ɔbɛpue mu ɔman Ghana mmarahyɛbadwafie no pɔ kasa ɛde afa Covid 19 ɛyɛ ɛɛ fund no ho no nsɛm ahoroɔ pii a ɔde to dwa no na ɛnyɛ adeɛ a nokorɛ bia ɛwɔ mu kyerɛ sɛ ɛntoro fitaa paa ɛna ɔba abɔnten ɛbɛka ɛde gu Ghanafoɔ ɛso a na wotumi sa mpa nokorɛ no ɛnyɛ adeɛ a na ebi ɛwɔ mu ɛno nti Kessler tɔ fo asen akyire mu a nokorɛ nie, ɔhwɛ su ne ban a Odonyafoɔ Ken Ofori Atta ɛba abɔnten ɛbɛdiiɛ wɔ berɛ a ɔbɛpue mu ɔman Ghana mmarahyɛbadwafie no a biribiara da adi pefee sɛ ampa ɛyɛ Covid 19 Trust Fund no ɛnyɛ adeɛ a sika a mpanyinfoɔ ɛrenya no wɔde yɛ nea ɛsɛ na ɛfata nti adaworoma Ghanafoɔ nyina wɔde ada mo anim a mo ankasa monsɔ mu bie na mohu sɛnea mobɛtumi aka no afa na Kessler tɔ fo asen ɔde tam wei ato dwa.

um, uh, it is an urgent question filed on the 13th, and there are rules on that within. And then under it, you see an urgent, and this was admitted on the 17th of the 3rd, 2020, signed by the clerk at the table, Jethro. wei ɛyɛ ɔpanyin a na kan john dramani mahama apɛn so ɔyɛ soafoɔ abɛdi akyire ɛde ma sikasɛm ononyafoɔ kesi latofoɔ se na ɔkyerɛ mu sɛ Sikasɛm soafoɔ Ken Ofori Atta nsɛm bi a ɔbaa mmarahyɛbadwafie de bɛto dwa ɛfa Covid 19 Trust Fund no ho no, ntorɔ paa na ɔtwaeɛ a me no ɛka sɛ na Dewam bɔ bohu wɔ mmarahyɛbadwafie no, ɔno nso aba abɔnten abɛka n'adwene. Yɛntoa nsɛm no so na yɛnyina mu wɔ ɔman mmarahyɛbadwafie hɔ a ɛne Dɔkta Bernard Okoboy wɔkɔpie mu wɔ ɔman mmarahyɛbadwafie World Hypertension Day ɛkameɛ sɛdeɛ wɔn ɛboɔboɔ ho ɛhwɛ sɛdeɛ kwan a ɛnɛ yi wɔn ɛbɛfa so ama hypertension a Ɛko ma amanfoɔ ɛwɔ ɔman mu ɛyɛ mogya borɔsoɔ no wɔn ɛbɛhwɛ na wɔn atumi apɛ no poma siberɛ ɛno nam so ɛma Dɔkta Bernard Okoboye a wɔyɛ ɔman mu soafoɔ abadiakyire a wɔhwɛ apɔmuden ho nsɛm so wɔde ato dwa ɛwɔ kyɛ mu sɛ sɛdeɛ hypertension ɛko ma amanfoɔ ɛwɔ ɔman Ghana mu no ɛyɛ adeɛ a ɛbrɛ so sɛ nea soɔyɛ no wɔn ɛhwɛ na wɔn ɛpɛ no poma siberɛ yie paa ɛna wɔkyɛ mu sɛ hypertension ne ne nua baako ɛyɛ stroke Ne nua baako bio nso yɛ akomayɛdeɛ. Ne nua baako yɛ kidney. Ɛnti deɛ kɔbɛ sɛ bi a wonya kidney diseases ahodoɔ a na ɛsɛ neɛ wokeka bom a na ɛsɛ neɛ wogye na ewu a ne saa. Wɔde ɛnsɛmua yi ɛto adwa wɔ kyɛma sɛ afe wei World Hypertension Day a yɛbɛdi no wohwɛ abotaeɛ a mpanifoɔ ɛde asi wɔn ani so a wɔn so obiara nkɔ hospital na wɔnkɔ kyɛke ne BP na wɔnhwɛ sɛ anyɛ biara ne blood pressure no ɛwɔ soro anaasɛ wɔ fam Na mpo sɛ ɛwɔ fam anaasɛ ɛwɔ soro a, nhyɛɛ bɛn ne anammɔn bɛn na dɔktɛsfoɔ bɛka de ama wo? Wɔn kaa bɔ mmɔden na di so pɛpɛpɛ. Ɛno ne bɛboa ma hypertension yadeɛ agye ntreha wɔ wɔn mmɛne. Wɔn a wɔnya covid 19 bɛhwɛ na yadeɛ nketenkete wei rehyɛ wɔn ho na ɛno nso akɔ akɔfa haw de aba no, ne nyinaa atuo bɛtumi atwa wɔ wɔn mu. Wɔasi asoɔyɛ a wɔn hwɛ apɔmuden ho nsɛm so de nhyɛɛ ne adeɛ agu n'akwan mu a wɔn hwɛ anim sɛdeɛ Ɛfa kɛse afe wei yɛbɛdi no no, biribiara ɛbɛdeda n'akwan mu na afei nso no, wɔn ɛtumi de nkyerɛkyerɛ mapa de akɔde ama Ghanafoɔ ɛde afa hypertension yadeɛ no ho. Dɔkta Bernard Okoboyi ɛde nsɛm woi ɛtoo dwa. As a speaker for the opportunity to make this statement,

and is a common cause of kidney failure, heart failure and other organ pathologies as well. Dɔkta Bernard Okoboi a Mananso ɔsan de to dwa kyerɛ mu sɛ wɔn nyinaa na nam so nti a n'ano ada wɔ mampanin Nana Addo wɔde bɛto dwa sɛ adɔktɛsfo akukudam a wɔkɔ akɔgye nteteeɛ wɔ ɔman Ghana ha sei no wɔafa wɔn ho kaa wɔn nyina no Yɛbɛnya physicians ne adeɛ ɛwɔ mu a wɔn ɛbɛboa yɛ yie paa ɛno ɛnkɔda no wɔse woyɛ hypertension patient a anaasɛ woyare hypertension yadeɛ yi bi ɛyɛ mogyaborosoɔ yi bi a anaasɛ wowɔ akoma yadeɛ ne adeɛ na wokɔ hospital na doctors foɔ ma waduro a bɔ mmɔden sɛ duro no wobɛnom ɛnka sɛ duro no deɛ ɛne memfa na menom a mentumi nda na mentumi home na mentumi ndidi Aduro no wobɔ mmɔden na wodi a anaasɛ wonom a, ɛbɛboa wo yie papapapapapa ama yadeɛ no aseɛ koraa bɛtu kamakamakama de ama wo. Na sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ hypertension nni aduro a, na ɔboa.
Family physicians and internists at the Ghana College of Physicians and Surgeons are all aimed at improving access to quality care

Enti Dɔkta Bernard Okoboy, ɔmanmu soafo a wɔhwɛ apɔmuden ho nsɛm so, wɔ se ne titiriw mmarima no, monya BP a ɛyɛ hypertension yadeɛ no a, nnuro no monkɔ nom ana menom a ɛbɛha me na menom a ɛbɛha me, ɛnwie kyɛ no wanya stroke, na ɔna ada hɔ, aduro no monom. Hmm, aduro no yɛbɛnom paa. Wobɛte kaseɛbɔ agu so a wotie wɔ bere a yɛkyɛ dɛ ɔkrɔnkrɔn wɔ akyipɔ baako wɔ so da di 101.1 lord 107.1 saa nso na ma bright fm online dot com so wobɛtumi atie bi adafa hɔnom yɛ akuru kyɛ bi agu hɔnom kwasi broni ɛkasɛ mu wobɛtumi nso akɔkenka wadwenkyerɛ no 0543973536 054397 three five three six saa so na facebook no ɛyɛ bright nine nine point one fm na wɔbɔ mmɔden so ahyɛ ama wo nua so ɛtumi ahwɛ bi yɛtu fa ne ɛkɔ pie mu ɛwɔ mfimfini ɛma ntam no emu eric owusu apɔnsa ne ɛma ne ɛbɔfo obutu ɔnom na wɔato yɛn kra sɛ ɛno anadwo da suom akwanhyia esiyɛ ama me no ɛkasɛ no ɛɛ nnipa mmienu afa so atɔ nananom ɛwɔ nseɛ do saa nso ɛna mu enum so no ɛɛ baabi a wɔn akɔkɔ hyɛeɛ no twɛdi apɔ nyakopɔn adaworoma pɛ ɛna otumi twitwa agye wɔn a saa abiram no ka sɛ wɔn da so ɛte atasefo asase wei ɛso na awerɛhosɛm wei no esi wɔ ɛyɛ gomoa osam kurom gomoa osam kurom ɛno wɔ eh, uniba agona so aduro ɛkwantempɔn eh, ɛso na ɛberɛ a eric wusu ampɔnsa ɔkɔpie mu na mpo no ɔne mpanyinfoɔ ɛtwetwe eh, ɛkɔmɔ no ɛɛ fire officer a me no ɛka sɛ ɔkɔto no na mpo no ɔno so edi anim ɛma mpanyinfoɔ twitwa gye nnipa a sɛbe wɔda so te ase ne mpɔn mu so a wɔatɔ nananom ɔsɛ do, wɔtu wɔn ho anamɔn no yɛ ɔpanyin a ɔno gyina mu sɛ Agona Nsabaa Operations Officer de ma Ghana National Service, Owura Desmond Ɛyɛ Ogi Digya. Ɔno kyerɛkyerɛ mu kyerɛ Eric Owusu Aponsa nea wɔhuiɛ ne mpo no wɔbɛpue mu hɔ no, nea wɔn ani so atumi ahu.
Mmerɛ a no deɛ ɛsii no nnipa mmienu na awu ɛna car no ɛte ɛyɛ passenger car na nnipa four according to information on the ground and you know those eye witness wɔn sɛ wɔn yɛ four by two ɛsurvive yɛ ɛyɛ the mate and one woman by the driver and one passenger ɛwu yɛ ɛna tanker no so and the driver ne ne mate no wɔn asurvive the mate no po deɛ nnura yɛbɛtoo no wɔ ha a ɔyɛ fine by driver na wɔapira yɛ sɛ yɛde no akɔ. So the government hospital before yɛ yɛ ba abɛduru ha nti yɛ bɛduru ha no so no yɛahwɛ ma yɛ dislodge the gas a ɛwɔ tank no a ɛda fam no ɛde gu ɛfɛn sɛ new tank no yɛde kɔ throughout the night adwuma a yɛyɛ ni nti sisi a no yɛtumi nso ayi car no so fi bridge no mu accident car no as you can see ɛna ɛda hɔ no yɛyi fi hɔ sisi a no nea yɛtwɛn sɛ tank a na ɛda fam no Recovery track no they are doing everything possible a yɛbɛ make sure sɛ wɔn bɛ yi no afi hɔ na yɛde asi akɔ pɛ biribi papa. Wei yɛ fire officer a ɔno gyina mu sɛ polo operations officer de ma Agona Nsabaa ɛyɛ fire service ɛyɛ station no Owura Desmond Ogidija na ɔde nsɛm wei ɛto rekɔwu so apɔnsa anim. Ɛno akyire adrabafoɔ bi nso a wɔnam Agona so aduro Winneba kwantempɔn no so ɛreba abɔnten rebɛto dwa kyerɛ sɛ nokorɛ nie ɛkwan a sɛnkafoɔ no bi tu mmirika tɛntɛ wɔ kwan no so no ɛmu awerɛ mo paa o ɛno nti adesɛdeɛ na mode to mpanyimfoɔ anim sɛ adaworo mma ɔmoma ɔm sraban mu sɛnea ɛbɛyɛ no manim yɛ a no ɔmbɛtumi ayɛ speed rams no bi de ama ɔm na aboa ama mmirika tɛntɛ nam saa yɛ so nti ɛde akwanhyia bebree na ɛba no ɔmatumi ate so Kɔ Yobe Junction. Every few months, come na head in pa. If you you you hear you hear say oh you be speak rams wɔ kwan so na ɛyi samɔ samɔ kɛse paa na wɔn skeleton na wɔn slow down wɔ afɔ na afɔ nyinaa. ama asomdwe aba because since I'm kakra he as it is ọbọ bẹ twenty kakra bẹ thirty something years as it is ọbọ bẹ twenty nti ada mepɛ sɛ wɔyɛ ha na asoso a afa na afa nyinaa gutters ankɛse deda ha nti wɔbɛyɛ ma ade no ne mu abae ma kaa so yɛ so da bɛsɛ nam a ɛde pa nyɛ sra kɔ fan ne yɛ bɛsɛ two months ne wura no bi kɔtɔn pure water odu yɛ ɔbɛsɛ ha nti ha na esua Nti cars akɛse nso odua a nketewa no na ade no ɛbɛ sɛ awɔ blɛ ti ɛsɛ sɛ ha no ɔbɛhwɛ ama yɛ paa yɛ paa kyɛw sɛ ama yɛ blɛ wɔ yɛ ade biara bi kɔn yɛ bɛn sam kurom mango ase borɔfo du yɛ bɛn nti ɛbɛ sɛ ayɛ tete nti yɛ kyerɛ paa sɛ ɛnyi mbra fie duro ha na yɛ brɛ paa wɔ ha ha bridge yɛ brɛ paa wɔ ha. Wei yɛ adehyeɛ bi a ɛfa ɛyɛ Agona Soaduro de kɔ Winneba kwantempɔn no so ɛna wɔn nso wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ nokorɛ no yɛ sɛdeɛ akwanhyia ɛtɛ sisi wɔ hɔ no adaworo ma mpanyinfoɔ mmra wɔn nsa abɛn mu sɛdeɛ ɛbɛboa ama nkwa nso yɛbɛtumi abɔ ho ban ɛwɔ kwantempɔn no ɛso. Yɛnto asɛm no so na yɛntu fa nkɔ pm ɛwɔ Agona West mmarahyɛbadwani a ɔnom ɛyɛ onuonyamfoɔ Cynthia Morrison wɔ yɛn soafoɔ a wɔhwɛ mmaa ne mmofra yiedie so ɛnɛ yi Wɔde ɛsoso akɔ akɔwɔ fam a, ɛne Agona Seredoro Inner City Roads no, wɔreba abɛhwɛ no kyɛ sɛ akwan ahodoɔ bi a ɛgyigya wɔ Agona Seredoro ne ne mpɔtam no, wɔabɔ mmɔden ayɛ asphalt kɛseɛ pa ara de ama adehyeɛ wɔ hɔnom sɛdeɛ Nana Addo, ɔmanmusofoɔ no na afei nso Ɔmampanin Nana Addo, wɔde ato dwa a wɔkyerɛ mu sɛ afe wei yɛ Year of Roads no na ɛsɛ ne akwan no wɔgu so a wɔyɛ no kamakama de ama yɛn wɔ aberɛ ne deɛ Onuonyamfoɔ Cynthia Morrison Wɔgyina simpie so na wɔde asosɔ wɔ fam na wɔrekyerɛ akwan ahodoɔ bi a wɔba bɛyɛ deɛ nam ne so a wɔba bɛyɛ akwan no. Deɛ ɛdi kan, wɔde aseda pa sie kɔ ma Ɔmampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo sɛ wada adwene a ɛde hye a wɔwɔ Agona West ne ne mpɔtam ho. Ɛno ntwam no, Onuonyamfoɔ Kwasi Amoah Quartah a ɔyɛ ɔman mu soɔfoɔ a wɔhwɛ akwan ne akwantempɔn nso sɛ wɔn nso wɔkyɛ kwan no ɛnɛ wɔakyɛ bi de aba abɛso wɔn so deɛ a na nnaseɛ kɛseɛ paa na wɔn de kɔ de ama wɔn nsɛɛ ne adeɛ akwan ahodoɔ bi a wɔn bɛyɛ no Onuonyamfoɔ Cynthia Mamle Morrison wɔde ɛho nsɛm ato dwa ɛnɛ da yi. Papa Nana Addo Dankwa Akuffo Addo dɛ Nyame nhyira Nyame mma no nkwa tsentsen. Nyame adom a ndɛ ma yeehu yi ɔyɛ ahohoahoa. Wɔ startee dɛ wɔyɛ asphalt a me kasa yi nna mereka dɛ roads no bi wɔ hɔ a yɛmmbɔ dzin osiandɛ politics in parliament no ennya eh acknowledge nyɛma a wɔyɛ ama wɔ social media pɛ na wo colleagues no so obiara so repere ntsi na efi annhwɛ no yie a nna ma ebobɔe no mpo no bi efi wo nsa because obi so lobby ɔde wɔ company bi ba Nyame adom a contract no woennya award ntsi yɛyɛ no dɛn koraa obi enntum nngye mmfi hɛn nsam ntsi etum Nyame adom a Aguna West hɛn asphalt ne nyina rokɔ do, wɔaka dɛ ɔbɛyɛ Suez Bu dzen aka ho na wɔayɛ nkube mu na Raba so Nyame n'adom a ɔhɔ no so wɔahyɛ ase dɛ wɔreyɛ hɔ so edwuma yegu coat a wɔ Raba na ɔkyerɛ dɛ Aguna West ne nyina edzi mu dasu enyim. Yɛakɔ lobby nanso ɔmmbae ntsi yɛbɔtwɛn kakra. Minyim dɛ Nyame n'adom a wɔreyɛ dɛm nyɛma yi nyina na nyia ɔkora mu so kwan no a wɔaka kakra no ɔno so yɛ dza akɔ do wɔmbɔhwɛ no wɔnyɛma hɛn Wɔbɛyɛ wenkum so stretch na ɔdze kɔ beebi a wɔyɛ hɔn dɛɛba no so akã hɛn ho, na wɔayɛ bobikuma na wɔayɛ bobikuma lower na upper nyina na yɛayɛ abɔdɔm kakra no a wɔakã no. Ma wɔakaa hɛn mbɔdzin no dze mii ndɛ hɛn second term Nyame yɛ adom a ɔno so yɛbɛyɛ akã ho. Na yɛhwɛ Agona West a ma yeenya no mpo no ɔbor ma dodow ara woenya. Ntsi yɛda hɛn road minister ase ne wɔfa papa kor pɛ. Wɔstart dɛ wɔyɛ road no nyina ewie a ɔnankasa bɛba na ɔabɔhwɛ na ɔaba inspect, dɛm na ɔhyɛɛ nanaanom bɔ. Meda obi ase, history no dze ɔaka, but dza wɔreyɛ no nyina ɔakeka akyerɛ hɛn na mesi yɛakeka ne nyina akyerɛ hɛn dadaw ntsi ma ɔannka na medze asɔw do. Na inyim dɛ edwuma nketsenketse akora no so wɔdze contract no ama. Ndɛ wo ku dɛ yi, nna ɔyɛ dɛ nkyɛ mowɔ nkran a, nkyɛ menye contractor no officially ɔagye efi kor ne nsamu because oenntum ɔannraise ne sika a ɔdze bɛstart. Ɔpɛ dɛ yɛma mobilisation, hɛn so yɛpɛ dɛ yɛ make sure dɛ yɛwɔ ahoɔndzen ansaana. Ntsi ɔagye efi ne nsamu. New Contractor, no, ndɛ, na nkyɛ ɔyɛ dɛ mehyia no. Ntsi annhwɛ a midii kan ntsɛm ma ewimbir yi mehyia no, nnyɛ dɛ ma ekyena mehyia no. Ɛnne a ɛte yei yɛ Agona West mmarahyɛbadwani onuonyamfoɔ Cynthia Morrison na wote yɛn nne de akwan ne akwantempɔn bi a wɔreba abɛyɛ asiesie wɔ Agona Sredro ne Asfalt paa na wote yɛ wɔde nsɛm wei to adwa na yɛntu fa ne yɛnkɔ pm wɔ asene man so akra so mansin krakyepɛni a ɔnom ɛyɛ onuonyamfo alex nkum ɛne wɔde ato dwa wɔ kyɛ mu sɛ sɛdeɛ ne mmarahyɛ badwani onuonyamfoɔ george kwame aboagye wɔtu anamɔn sɛ ɛne abɛ wɔbɛdui wɔbɛnɛse mmɛ na ne wɔakyɛ ɛde ama akuafoɔ a wɔn wɔnom sɛdeɛ wɔn nso wɔbɛtumi adua na mmɛ no yɛnya no bebree na ɛwɔ hɔnom no Wɔno nso, ɛnnɛ yi, wɔbɔ mmɔden a na ɛse mmɛ ne bebree na mma a wɔn nan ase yɛ deɛ ɛkɔ n'anim paa bɛyɛ no yɛ over 40,000 ɛna kyerɛ sɛ na wɔakyɛ ade ama adehyeɛ no twitwi ne akuafoɔ a wɔn ɛwɔ Asene man so hɔnom sɛdeɛ wɔn nngye na wɔn nnua na dua no a wɔdua kora no Wɔse wɔn yɛ nhyɛ ne adeɛ sɛ neɛ factories ne adeɛ ebi bɛba hɔ nom na neɛ kɔba sɛ bi a wɔn dua ne neɛ abɛ no ɛnyin a ne wɔn ɛtwa a wɔn atumi adane daneɛ ne deɛ ayɛ no wɔn ahodoɔ bebree no a ɛno no bɛboa ma wɔn ahyɛn baako wɔse planting for export and rural development ɛne ɛyɛ dua ne yɛde bi kɔ ama ahodoɔ so akɔ akɔde ho dwa nya sika aba na afei nso yɛnya bi di no ɛwɔ ɔman mu no ɛtumi abam wɔse ɛno na yɛ no botaeɛ a wɔde yɛ saa deɛ wɔde nsɛm wɔn nyinaa ɛto adwa a

ne dwa so a, yɛtɔn baako ten cedi. Eka biara nso yɛ six sixty pieces, nti etumi yɛ sɛ eka biara no farmer no bɛbɔ ɛka six hundred Ghana cedis na ɔde atɔ ne seedling. Na ɛna MP yɛɛ saa ade wei kyɛ maa farmers. Averagely, obiara nyaa bɛyɛ two acres. Nti wohwɛ a, MP eh, maa akuafoɔ no thousand two hundred Ghana cedis de ma obiara hyɛ ne bɔtɔ mu, efiri sɛ saa ka sika a ɔde bɛkɔtɔ ɔyɛ palm no seedling no. MP ato ama no ayɛ ama mo fee nti me nso me bɛdi this year no me follow me MP no step ɛma me nso me nɛse forty thousand ɛyɛ last year ɛna sisi ayɛ ready for distribution nti bɛyɛ May bosome na yɛ startee sɛ yɛ distribute ɔyɛ palm seedlings no. Eh, forty thousand no, yɛbɛtumi asɛvo, sɛ woma obiara average of two acres koraa a, they are serving over five hundred and fifty farmers a yɛkyɛ ama wɔn na wɔadua wɔn nso. Sɛ Nyame yɛ adom na yɛ set up oil palm processing factory no a, wɔatumi afidi. Yɛmpɛ sɛ ɛbɛyɛ sɛ yɛbɛsi factory no asi hɔ na yɛnnya raw materials mfa mfidi mach, factory no, te sɛ nea ɛ happen wɔ Commander Sugar Factory a, eh, Mahama, sɛ wɔasi factory nso sugarcane to feed. The factory no yɛ nyɛ bia ɔmo kɔ tɔɔ sugar from India ɔsɛ Brazil ɛbɛ bagi sɛ ɔmo ɛɛ sugar a ɔmo aproduce no mu ɛɛ saa adanko daadaa dwe ɛɛ kind of politics no yɛn yɛn pɛ sɛ yɛ bɛyɛ bi so we need to get the raw materials available ansa na yɛ yɛ putu up the factory so wo te yɛ a saa na ɛteɛ ɛyɛ flagship program of planting for export and rural development a. Ɛnne a ɛte Onuonyamfoɔ Alex Nko Mensing Cratch panin de ma adehye a wɔwɔ Asene manso Akorɔ so na wɔte yɛ a wɔde nsɛm wei to akokɔ baatan anim. Yɛnyina hɔ nom a ne yɛhome kaseɛ no so kyɛw. Ɛngye aboafoɔ nkratoɔ mbrɛ yɛkɔ ba a Mainti Life Plus ara wo ma wadwenkyerɛ a wode baeɛ sɛ text message, sɛ WhatsApp, sɛ Facebook yɛbɛkenkan ama wo.

Nanso Dadi natural mineral water deɛ ɛda nso. Ah, meka sɛ asɛte o.
Ɛdeɛ yi, ɛyɛ Dadi natural mineral water ɛna mefra atɔ bie. Ɛne ɔdɔ ma bi nom.
Wokɔ dwa so a, kasa mepɛ Dadi nsuo. Dadi natural mineral water. Bobi go bo, nɛngye guna guna guna guna guna.
Hey, wuti mu yɛ wo dɛ. Ɛde sɛw.
Ɛtifoɔ mfrɛ Joy Industries ɛwɔ 0558 638 881 anaa 0558 638

Ti me koma, me ho me ansi so. Sisi m'akyi, meda me nna. Mentumi kura nnidi, dɔ ɛdɔɔso, mentumi nka ne nyinaa. Ei, menkɔhwɛ, sɛ atwerɛ ho yɛ a, waahwɛ. Na na na adɛn? Ɔho na ɛyɛ me nwanwa. Ei, wo ho tɔɔ wo yi deɛ, hwɛ aduane a ɛsi w'anim, ɛso nam. Na na gyae. Thanks to you, computer clinic, Ada Romans, ɛnnɛ metumi didi. Atwerɛ ma me, wonam no kakra yi. Oh, gyae, me no na ɛyare.
Waa hwɛ. Thanks to you computer clinic adaworo mate. Eho na atɔ ni. Ɛnɛ otumi didi. Atiefo wei deɛ mo aso mua o. Thanks to you computer clinic deɛ. Ɛhɔ ara na me ne m'abusua nyinaa yɛ yare a yɛkɔ o. Sɛ wo nso yare yareɛ bi te sɛ asikyire yadeɛ, akomayadeɛ, mogya mmorosoɔ, atipaeɛ anaasɛ wodaa wo nna, obetumi ahwɛ wo kidini, wo liver. Sɛ problem bi wɔ ho a wasa de ama wo. Afei nso ɔhwɛ adwene mu sɛ ebia biribi nkɔ yie anaa. Sɛ worepɛ awoɔ nso a bra ne yadeɛ ahodoɔ bebree. Wo nso bra thanks. to you computer clinic bɛgye mpɔmuden hwehwɛ wɔn akyiri kwan wɔ kuya no ɛwɔ suhum asamankɛse kwantempɔn no so pɛ frɛ dr ɛkpɛ kwasi prosper ɛwɔ zero two zero five nine six one one zero nine thanks to you computer clinic bra bɛgye ahoɔden. sika zinc sika zinc yɛ mogyaduro korɔgyen a tɛlad pharmacy akɔfa baeɛ man mu ɛfiri abɔfra so kɔsi ne mpanin so ɛdi boa wɔn. sika zinc ae mese.
sika zen. Oh entira yei nti na me kɔ ama hɔ yi ne bɛ yi na ne ho nfɛ saa no akɔdaa no wɔyɛ tɔbroo mu ka ma sei na wɔka aduro no ho asɛm kyerɛ me nanso manhyɛ da annye anni papa abusua tie sika zinc no ɛyɛ mogya duro bi a akɔdaa nya anemia ɛboa no minerals ɛne iron nnuane nnuro ne ahoɔdennuro a ɛwɔ sika zinc mu nti no sɛ wonom a ɛsiesie nipadua no abere dea. Mo a mopɛ dodoetu atɔn, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛhwehwɛ mo akyira kwan wɔ Moadjo Nana Krom bea a ɛbɛn Asharibotwe. Apemfo anaasɛ abaatan a wɔma nkwadaa nufoɔ hu wɔn dɔkta ansa na wɔanom Sikazinc mogyaduro yi bi. Sikazinc mogyaduro wei, akwadaa a ɔnya afe baako ne akyire no, ma ɔnom bi. Frɛ Tellat Pharmacy zero two four four two five eight nine four six anaa zero five zero one five two four four six six. FDA ahwehwɛ saa adwadie nkrataa yi mu agye ato mu sɛ ɛyɛ. Cousin, afei na mate aseɛ. ɔmanfoɔ ye wɔfrɛ yɛ yie mbra national communication authority nca dwumakuo a ɔhwɛ na ɛwobɔ so ne sɛ ɛsi nwuma fidie no bɛyɛ

Yi w'ani sɔɔtɔ original decoder multi tv ɛne syndicated capital nsie ɛne digital ghana ɛne decoder ɛb papa na ɔtɔ decoder ɛnyɛ ɛne ɔtɔ decoder ɛnyɛ ne nyinaa no abansa sɔ mu a wanya amane kɛseɛ nti fi na ɛkɔ ne nyinaa no wotɔ decoder no a fii w'ani wopɛ multi tv office a ɛwɔ kɔforodu a ɔmo wɔ ɔten asom 17 ɛne totown filling station ɛna ɛbɛn ɔhɔ nso a decoder no sɛ no ade pa a yɛbɛsiesie no kamakama ɛdam asoɛ baako nso ɛwɔ duduwa house ɛne gabson pharmacy ne sorɔ no ma na ɛwɔ frɛ yɛn 024474

Na asɛm bɛn nie? Na wo yɛ ware foforɔ koraa na wo nyɛ jealous sɛ yi o. Ɛna sese deɛ metwi nunkunu paa o. Na me na me nkɔtɔ joy ointment, no scent, ɛma me wife ɛnsiesie ne ho ma ɔmmɛyɛ ɔbaa sima, joy mummy. Na me nsa ntɔ joy medicated soap ɛma ne honam ntɔ so fɛfɛɛfɛ na me nfa fɔɔ mɛɛma ɛmɛ sosɔ ne nsa ɛ ɛntwe current. No way! No way! Wei wɔ hɔ yi. Na me nso mede joy ointment atuatua woɔ ɛyi wo kooko yareɛ firi wo soɔ. Na wɔnom joy twɛdeɛ bitters ama nnɛ w'ahoɔden aba, na me nso manom joy twɛdeɛ mixture ayi m'afikyi korɔ mu yaw afiri hɔ no. Me mma me mfɛfoɔ mmaa mɛpepa wɔn ani akyi ɛmɛhim yɛ pa ɛmɛgye wo mfiri me nsam oo ehem. Wo ni haw hɛ joy mummy I love you. Joy daddy I love you too. Awafoɔ, mo nso monkɔtɔ joy ointment, no scent, joy medicated soap. Dry Twɛdeɛ Bitters na Dry Twɛdeɛ Mixture wɔ Herbal Pharmacy ne Chemical Shop biara mu. Atufoɔ momfrɛ 0244 585531 anaa 0244 87 63 21.
Nea Mister Akoto hwehwɛ nyinaa ne sɛ ne babaa fi ada a ɛso sɛ dɔkta no bɛbam, na ne yere akosua nso atumi ate saa nursery school no a da biara ɔka ho asɛm no. Enti ɔyɛ adwuma den yie paa. Nanso abrabɔ deɛ, ɛtumi twintwan yɛn akwan mu. Anɔpa bi a wɔrekɔ adwuma na ne kaa tae baako paeɛ wɔ highway so. Kaa yi bubu faa so mpɛn pii na ɛkɔ dwiraa baabi. Seesei wabubu a ɔntumi nyɛ adwuma bio. Enti n'abusua yi daeɛso nyinaa bɛkɔ akɔsi sɛn? Mma ɔbrɛ mu amanehunu nsi w'abusua daeɛso kwan. Ma wo nsa nka life insurance policy a Ɛfiri Star Life nnɛ. Star Life, ɔnyɔnko a ɔtae w'akyi pintinn wɔ abrabɔ mu. Ɔpanyin a yɛ block factory ɛne ne roofing systems ama dansie ayɛ zero me nso de wo order afa email ɔpanin ayɛ nineteen fifty six at gmail dot com ɔpanin ayɛ roofing systems ɛne ne quality block ɛyɛ papa. Wobɛte oo wobɛte. Wobɛte kekraw ɛwɔ Bright 99.1. Bright FM. Daddy FM.
Yɛda mo ase sɛ moakɔ so agye bere na moatwɛn yɛn. Yɛkɔeɛ a yɛasan aba, yɛnkɔe na ɔmanfo adwenkyerɛ a wɔde aba no, Mighty Light Plus adaworoma nti, yɛntumi mfa nsom wɔn ne Central Police Station no na ɛdi animhwɛ. Ɛyɛ Eastern Empire Lane mu hɔnom a, kɔ hɔnom, electrical appliances, decoders, ɛne nneɛma biara a yɛde nkanea di ho adwuma deɛ wokɔ hɔ nom a ne bo da fam sɛ yɛatim kɔ na nso nsa ɛkɔka ko kyɛfa ɔmo na ɔmo asɔ yɛ asɛn ama anwummere wadwenkyerɛ a wode baayɛ sɛ ɛfa facebook whatsapp anaasɛ mpo no ɛyɛ sms no yɛkenkan ɛde ama mo ɔpanin ete adifika soɔ ɛna ɔde aba wɔse abatoɔ kɔmisa sɛdeɛ wɔde nnoɔma atoto n'akwa mu no Obiara nyɛ ahwɛyie mfa ma no na saa bere nso nsuo no retotɔ. Covid 19 nso wɔ hɔ, yɛ case no ɛnnɛ yi sɛdeɛ akɔ soro no, yɛnhwɛ na yɛmmɔ yɛn ho ban. Opanin Etie ne deɛ ɔde fi Kasoa baeɛ no no. Saa nso na Eric Akuna Matata a ɔse ɔde fi Koforidua ha na ɔno nso de aba na ɔse ɔno deɛ ɔkasa de afa wɔn a Wɔbɛtɔ n'anano wɔ nseɛ de nom nso wɔapirapira wɔ June 3rd, ɛyɛ 2015 na kwanhyia siiɛ wɔ Nkrapopuni mantam no mu. Na ɔse Twɛdeɛ mpo Onyankopɔn no ankasa wɔn a wɔatɔ n'anano wɔ nseɛ do no, ɔmfa wɔn nsi Abraham koku mu. Saa nso na wɔn nso wɔte ase nso no, wɔnkɔ so ne wɔn ho afoofi. Ɔse wei deɛ ɔman Ghana mpare yɛn. Rainbow de fikaasoɔ na wɔde aba, wɔse propaganda nko ara na aka NDC foɔ, voters register no mokɔ shroba fam a ɛbɛba so. Wei nso ɔse yɛfrɛ me.